ng'a abana mbarabwo abaange bakanire b'esukuru bakama koimoka bagacha koruta amagena. Tari okogania kw'amatiangi iga agocha gusii, obwo bamboente koba oo, chiduka chiasiekwa, ng'a ebinto biabo mbiibwe. Omonto orenge gotenena omogusii bono iga agotenena Ruto. Abanto ba Nyamira abare goteba ng'a kisii mogosinywa koa chimbarati chikura, tamoe Nyamira. Eri korwa era simbarati orenge gokwanera omogusii, bono tari okwanera omogusii. Simbarati you are our son Kurugusia iga Totagani onde akoire ekiara Ikaransa anse Rigia omogaka matundra Abagusii mbuya mono sana ase ogochora mokuu atimes. Nanyarete kobagusii ekero matiangi are gocha nabasani baye bonsi. Ngateba ng'a matiangi agocha for the second coming, ogocha kwaye gwa kabere, goika mboo ndigererie nki gekorekana korwa omochakano mpaka omwero. Bono nachakarete ekerenyo, amang'ana abeto nkobaira nde ase evidio eng'ao. Tokarua tokaagacha keroka, korwa keroka togasoa keumbu, korwa keumbu togasoa bosongo. Bosongo tokaanda egari capital tokamosoa estadium ime. Ekero narenge gotegerera eground chingaki echi chionsi, buna naigete bosongo. Ekemaene nkeria ng'a abanto mbare gokwana buya igoro ya simba. Infact abanto bare komorama. abang'ina, abasae, na abagaaka. Kitore ekerenyo, ninyorete esimingate buna bosongo yokire. Ninki? Chiguni chiroo. Kitore nchera gocha togatebwa ng'a keroka yokire. Ninki kero chiguncha rubogere? Getogoika bosongo, nabo oro chitiagasi chitiagasi chigotioka, gogoturuboka gasi akorokwa ng'a jiaeti goturuboka, nabo okoigwa ng'a arufu nere ya chitiagasi. Tokomanya koborigwa ng'a abana mbaro abaange bakanire ba esukuru bakamanya koimoka bachaka koruta amagena. Bosongo enyene echibusiness chionsi pi chiasie egetwe. Tari okogania kw'amatiangi gagocha gusii, obwo bamborente koba oo, chiduka chiasiekwa, na ebinto biabo mbibwa. Gekogera twensi pi twanchete ekiongozi ekemo, naende aria tari maandamano matiang'i abangete, ogocha kwaye are gocha akwanere abanto, agende ebinto biaye, tari maandamano abangete. Tari kogania kwaye anyore ng'a ebiashara biatenenere, rituko erio omonto oye korosia besa achie ere obo nyomba nonye na obosiagore gose chinyanya gose esukuma ng'a takonyara korosia ase eng'encho ya obwoba, tari kogania kwaye. Okogania kwa amatiang'i tochengerane, ogoika aria abanto bakwana, amagoko boka, abanto bagenda ki bakooni chinyeni chiabo igo banya kogamba buya igoro ya amatiang'i, igo banya gokwana buna omogusia are amo, banya gokwana buna omogusia anchaine, yaani ebinto ebiya bioka. Lakini bono igoro yarenge kimbe kimbe, amagena gochia, emioro gochia, ebibago gochia. Gokorande evidio ende in details mbwate ebinto biabete igoro. Lakini egento giankunete mono, simbarati tari buya gokwana, tari buya gokwana, egiakorete Nyasaye omaete. Tendaberani meka kidogo, onde taiyo ochoretwe Kenya igaa na ogosemeria buna simba arati. Intwe oroche ng'a Gusii twanyore break, omanyete Kisii county kegokora buya, Nyamira yakorire buya. Itwe simba achoretwe tobwate na ogosemeria ng'a twanyore break korwa ase abagaaka bono titwarari kijana naki ogokora egasi. Abang'ina ba Gusii na abagaaka abanyene bagatang'ana ebibe abasae, bagatang'ana motwe, bagakera chimbarasi chikura. Ongwaye akama gocha gototebi ng'a ngoa kamore obonyira Gusii, togati ongwae omogaka kwari tairegoka na obongo bwaye, eriri.

agakirwa chikura na omogoko sana na abananchi ba Gusii. Ebinto mbiro twabwate ase ebirengererio, ekemo kiabo amagenderero, togatebigwa ng'a simbarati ngokora are egasi mpaka amaraika arwe igoro ache atere ng'a simbarati okorire ki? Egasi. Agototebi ngokora are Gusii, Kisii town ebe China enge. Togatebia omosubati oyo gakorwa China nabo arabwatani arete amang'ana gocha iga. Simbarati agachaaka gokwanera ebinto ebiya, Ndete ndete nyagitari igaa ya 500 million e could serve the entire Nyanza and Western Kenya. Togateba ng'a kei kei kei kei kei kei. Ndoche nabo tware gokwana iga. Eke naki twakerete ndoche kumbe ntwaroche. Akagenda mpaka State House korigia president nyagitari eyio echa. Ogosemeria twabwate. Tokamanya kore nyambere ekoremwa ebiragita biroo bikorusia eti obochafu boria kabisa bikorusia, tomborosirie bwensi bogatinda chirwe bagasimeka obonyansi, lakini mbarosetiwe ase aria akaba very smart, togateba ng'a eke naki twakorete ki? Twaganetie. Naki eke, abanto bonsi pi bagachaka korigereria simba buna omogambi, kore matiang'i tarakwana gose nkore opresident, ote oinche namaete korwa twenty twenty two matiang'i ore osoe ballot, abanto bagateba ng'a simba arate nare chinguru, gakogenderera iga twenty thirty two abagusii netebe tore. Nyasaye buna akore okobua kwaye in 2027 ere rimero. Chingaki chia Nyasaye nichia Nyasaye. So simbarari gakong'eara togateba ng'a ekero ntwaganeti ara ria gusii. Obochafu tokara chigari chia chire chigochora. Esiteni simbarati gagosoa yarenge in good state. Kera omonto. Agateba ng'a simbaratu na osobi bisiga yabeire. Egere emiaka ebere ekamanya gokorwa repair, repair naende ekorire korwa agwo gosoa, gogosoka bado ere bobe. Na abanto ba kancho nabo baria bagotara are kera rituko, bagosaba chibesa gose ki ang'o goika amagwa. Abagusii mbaise ase more, ogosemeria koria twensi pi, twabwate buna ase simbarati. ng'omanyete ng'a ngoikera are bono iga akorama, omonto orenge etaaya bono akorokwa ekebeya. Gose yare koira china yabeire bono eslamu, omogambi twabwate bogosemeria bono igo no otoitire omoyo. Omonto orenge gotenena omogusii bono nigo agotenena Ruto? Simbarati atenete amatanga rende agate ase atebi Ruto ng'a goika osabe okwabera abagusii bakorerete amang'ana twenty two thousand and seven. Agakora pi, mpaka osoro agatuma agochia komwaka Simbarati agakabwata akaruta simba oru osoro onse. Abagusii togateba omongwana nere oyo, Mwanche mwanche obogavana nkore are ki? Nkoire are. Tokaigwanana Gusii na Nyamira ng'a Simbarati nere egavana ya Kisii County, Kisii na Nyamira ng'a Simbarati nere egavana. Abanto ba Nyamira bare goteba ng'a Kisii mogosinywa koa Simbarati chikura, tamoe Nyamira. Abanto ba Nyamira bateba ng'a kisi mogosinyo korwa ase mbare chikura, morete Nyamira tomoe obogabana. Simbare atiga gocha mpaka Nyamira ogoke ekampeni okana nere orosete obogabana Nyamira. Mpaka chigavana ya Nyamira tekorangeria crowd abanto bache buna simbare atia. Twabwate obwanchani gochia asare obonene mono. Tari rikoruera simbarati bono nere okorama, tari rikoruera simbarati nere bono okoangwa, tari rikoruera simbarati ore ngokwanera omogusii bono tari okwanera omogusii, tari rikoruera omogambi oito twanchete egesora. nkai achiete, emesegi ende techi ere simbarati, simbarati you are our son korwa gusii igaa, totagani onde akoire ekiara, ikaransa nse, rigia omogaka matundura, rigia omogaka matundura, moikaranse nse komo, tabasa gocha aywo, bagaka baria ba gusii council of elders mbabase gocha aywo, ikaransa nere. Rigia matundura ikaranse nere, mogambe. Arwo arete matiang'i, maraga, kusirane back to normal. Rigia omogaka matundura, tochaka riria kogayana abwo. Nimanyete abagaka baria mbabwate okogania sana gocha asore, lakini oboba mboroto, okogenda riria toraitwe nabamura, riria torakwe. tore iko na nesimi tobase goetana nabagaka bare. Ogokora omogaka agwakere enyimbo ase akonyegeria omotwe, biachire bogeka. Tigia abagaka bare moikaranse nse mosange, timbwati mang'ana amange ngokwana nonye ndache, ngochia gokora ande estory eng'ao buna ebinto biabete, lakini ase bono iga simbaratirikia abagaka baria, am just telling you, inche na omwana ndatambe, lakini kulingana na tore raised gusii. Goika omoke ategerere Omonene, goika omoke ategerere Omonene, goika amasikani abe ase enka, abe ase enyomba, abe gusii.